Myfyrdod ar y gŵr gwaharn dwfus. Y cyniad ddechrau gyda ger o weddi. Arglwydd, byddwn yn cydnabod yn aml ein bod yn teimlo'n annigonol ac yn ddi-werth. gwared ni rhag bod yn hunanol a helpa ni i geisio mwy o'th gwmni a'th fendith. Amen. Ac yna rwy'n eich gwahodd chi i ddarllen naill ai yn Matthew, Marc neu Luc hanes y gŵr gwahan glwyfus. Mi fydd Matthew wythfed bennod adnodau un i bedwar yn taro'n iawn. A'r cyflwyniad. Yn ddifyr iawn, ceir llawer o gymeriadau sy'n ymddangos yn hanesion iachau ar Efengylau, na wyddom ddim o'u henwau na'u cefndir. ond yw stori fod yn fodd i'r darllenwyr weld mwy o Iesu. Roedd y gwahanglwyf yn gyffredin yn y wlad, ac yn glefyd nad oedd modd i'w wella. Ar hyd hanes, roedd yn gwahanu pobl oddi wrth eraill, ac hyd at ganol yr ugeinfed ganrif, nid oedd modd i'w wella. Ceir hanes arall o Iesu yn iachau deg o hanglwyf ar yr un pryd. Naw Iddew, un Samariad. Mae'r hanes hwnnw neges ddyfnach ynglŷn â salwch ac angen yn dwyn y dioddefwyr o dras wahanol ynghyd, nes bod yr afiechyd yn clirio a bod y rhwygiadau cenedlaethol yn ail ymddangos. Lyc, pennod 2-15. Mae'n siŵr y byddai gweld gwahangleifion yn olygfa gyffredin ym Mhalesteina, a bod eu hofnau a'u hunigrwydd yn gwbl ddealladwy. Tybed faint o gleifion oedd mewn unrhyw gymdogaeth ym Mhalesteina yng nghyfnod Iesu ar y ddaear? Pwy gall ddweud? Ond bod yr efengylwyr yn dangos cleifion felly yn dod at Iesu ac yn gofyn am lanhad. Pan ddangosir Iesu yn cyffwrdd y cleifion hyn ac yn dewis eu achau, roedd yr efengylwyr yn dweud llawer am Iesu. Fyddai neb cyfrifol yn gwneud hynny. Ond roedd y disgyblion yn gwybod fod Iesu'n fwy na'r afiechyd, ac yn ei gyffyrddiad yn medru adfer claf. Elfen arwyddocaol arall yn yr hanes hwn fel yn iachau'r deg o Hanglwyfus, yw fod Iesu'n cymell y sawl a iachawyd i gydnabod eu bod wedi cael iachâd drwy ewyllys Duw, a bod angen i'r claf ymweld â'r ganolfan grefyddol Iddewig i ddangos hynny yn gyhoeddus. A'n myfyrdod ni heddi. Ar hyd y canrifoedd ac ar draws y cymunedau, bydd pobl yn ymwybodol o'i hunigrwydd a'i hanobeth. Efallai nad dioddef o gyflwr y gwahanglwy fydde sefyllfa pawb, ond yr un a gofid ar unigrwydd gyda chyflyrau eraill. Bydd yr eglwys ym mhob cyd-destun yn dweud fod Iesu'n cydymdeimlo gyda'r unig a'r dolurus. Ac yn ymateb i'w gofyn hwy, Pwy a ŵyr beth yw ing person arall? Boed oherwydd gofid meddygol, emosiynol neu gymdeithasol, mae'n hawdd dychmygu fod y person yng nghanol y stori angen rhywun arall i ddeall ac i ymateb yn gadarnhaol. Ym mhob hanesyn fel hyn yn y Testament Newydd, mae Iesu yn gwneud gwahaniaeth i fywyd yr unigolyn ac yn adfer y person. Elfen arall yw bod y dioddefwr yn ddienw. Fel pe byddai'r Efengylwyr yn dweud wrth y sawl a fydde'n darllen y deunydd nad oes unrhyw un yn ddienw ac yn ddiathr i Iesu. Byddwn yn cerdded heibio'r lliaws bob dydd, ac yn aml ni fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i gydnabod y sawl sy'n cerdded tuag atom, ar y stryd neu mewn tŷ bwyta. Nid dieithriaid mohonom ar ein taith drwy fywyd, ond pererinion yn rhannu'r ffordd, yn gyd-ddibynnol am gwmnïaeth ac angen perthyn i eraill. Trydydd elfen yr hanes yw bod y claf wedi adnabod Iesu ac yn dweud bod croeso i'r Iesu ei wella. Pobl ffydd, yn cyflwyno Iesu i eraill a'i hannog i wahodd Iesu i fewn i'w byd ac i wneud y gwahaniaeth. Byddwn yn ddigon parod i gynnig arbenigwr a allai wella cyflwr o o salwch, neu ei gynorthwyo i ddatrys gofid ariannol. Faint o gymeradwyo Iesu a wnawn i eraill? Tybed pa fath o wahaniaeth a wêl ein cyfeillion ynom ni, wedi i ni wahodd Iesu i ddylanwadu ar ein bywyd a'n gwella? A gorffennwn gyda gair o weddi. Arglwydd, byddwn yn gyson yn dy wahodd i fewn i'n bywydau ac i'n gwella. Cydnabod ein haflendid a wnaeth y gwahanglwyfus, a chydnabyddwn ninnau hefyd fod staen y byd ar ein bywydau ac angen inni gael ein glanhau A chanwn gyda'r emynydd, Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaed ar galfar i. A galw allan, Syr, os mynnu, gellir fy nglanhau. Amen.